Annali tal-Letteratura li jsir f'Malta hekk kif minn għada jibda l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Fil-festival se jieħdu sehem disa' kittieba, erba' Maltin u ħamsa barranin. Meta ltaqgħet ma' wħud minnhom, Antonia Micallef fost oħrajn innutat id-differenza fl-appoġġ li jingħataw kittieba barranin meta mqabbla ma' dawk Maltin. Naraw.
Il-lingwa mezz qawwi ta' komunikazzjoni iżda fl-istess waqt spiss tkun ostaklu ta' komunikazzjoni minħabba d-differenzi tal-lingwi. L-awturi fil-Festival tal-Letteratura jaqbżu dan ix-xkiel b'esperjenza kulturali. Dan jgħodd aktar u aktar għal kitbiet letterarji f'ilsna ristretti. Forsi wħud mill-kittieba li jħossu dan huma dawk Maltin, li għalkemm jistqarr li l-letteratura Maltija mxiet 'il quddiem, jinsistu dwar il-bżonn ta' aktar inizjattivi biex jippromwovu l-letteratura Maltija. Inizjattiva minn dawn hija l-Festival Letterarju tal-Mediterran, organizzat mill-Għaqda Kulturali Inizjamed bi sħab ma' Literature Across Frontiers, proġett Ewropew li jirċievi fondi mill-Programm Kultura tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar jiem qabel il-ftuħ tal-festival, għada, id-disa' kittieba li ser jipparteċipaw kienu qed jgħixu flimkien, jittraduċu x-xogħol ta' xulxin. Issa din it-tielet sena għamilnieh fuq tlett ijiem u l-idea hi li speċi l-kittieba jkollhom ftit iktar ħin biex jippreżentaw ix-xogħol tagħhom mhux kollox bil-ġirja minn kittieb għall-ieħor. Imma l-kittieba jkollhom kwart u għoxrin minuta biex jippreżentaw ix-xogħol tagħhom u l-udjenza hemmhekk il-Birgu Kovroport speċi jkollhom daqsxejn dik l-esperjenza mhux biss tal-ħoss tal-lingwa ma tal-emozzjonijiet, tal-ideat, tal-viżjoni tal-ħajja li għandhom dawn il-kittieba differenti. Television Malta tkellem ma' wħud mill-kittieba li se jieħdu sehem f'dan il-festival li fissru l-importanza li jittraduċu xogħol ta' kittieb oħra biex ma jingħalqux fihom infushom u jaraw kitbiet stili u kulturi oħra għax jekk jingħalqu jkollhom tendenza li jirrepetu u ma jesperimentawx b'affarijiet ġodda. Il-kittieba Maltin stqarrew l-akbar sodisfazzjon meta l-kitbiet tagħhom ikunu maqluba b'lingwi oħra, filwaqt li esprimew ix-xewqa li l-letteratura Maltija tingħata aktar appoġġ. Hawn Malta għad lanqas biss għandna ċentru tal-letteratura li ma tistax tgħaddi mingħajru fis-sens li kull darba li ħanorganizzaw attività trid timproviża post minn ftit ehm, xhur qabel u taħseb għal kollox f'dak flok manna, flok manna ċentru li li kriterja għal kollox meta jkun hawn kemm kittiba barranin u anke meta nkunu qegħdin naħdmu aħna bejnietna fuq proġetti eh, għaw Malta. Naħseb fej għandu il-gvern jidħol bl-istess mod kif daħal b'impenn commitment qabel daħal fl-Ewropa biex qal li Il-lingwa Maltija għandha tkun rikonoxxuta mill-bqija tal-Ewropa u anke jkollna liġijiet bil-Malti. Eh, il-pass li jmiss inevitabbli huwa li jirrealizza li l-kultura ħajja mhijiex fid-direttivi tal-Ewropa, imma hija fil-mod l-ewwel kif jintuża l-Malti, kif jitkellmuh in-nies kuljum. Però hija wkoll eh, użata fil-kitba li għadha tinkiteb illum. Fost il-kittieba barranin fil-festival hemm kittieb Iżlandiż. li qal li f'pajjiżu b'popolazzjoni iżgħar minn Malta li tammonta għal ftit aktar minn 300,000, ilu 25 sena jippromwovi l-letteratura tiegħu fost l-oħrajn bit-twaqqif ta' fond biex jiffinanzja din il-promozzjoni. We tried to stimulate translators all over the world to translate Icelandic literature. Uh, we got a, um, like 15 years ago, we got a sort of a breakthrough Uh, and it, uh, it happened at the Gothenburg uh, Book Fair. And since then we have uh, uh, uh, the, the export of uh, Icelandic literature has been increasing all the time. Iltqajna wkoll ma' kittieba Slovena li tikteb dwar il-problemi tas-soċjetà bħal faqar, il-vjolenza domestika, abbuż sesswali, mart mentali u nazzjonaliżmu. I agree with Balzac and the realists back then when they said that uh, each literature, each writer should hold a mirror to their own society. Personally, I believe I should preserve this time, uh, these, these issues for the future generations. Il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta jiftaħ għada f'Kufru Port il-Birgu mit-8 ta' filgħaxija il-qudiem. Il-kumpanija